Салам түбәле өйләр, ишек аллары тоже каплаган салам белән. Салам салам түбәле өйләр именно. Ничә ел эчендә күпме үзгәреш? Монда хәзер салам түбә юк, бөтенесе калай. Матур өйләр. Без Балтач районы Карадуган авылына кайтабыз. Беләсезме, нинди матур, тезек авыл бу. Йортлары да шундый матур. Әле яңа елның тантанасы дип әйтик, бәйрәм әле дә сизелә, гармун тавышлары да ишетелә. Күрәсезме, нинди матур авыл. Авыл таулыкта урнашкан. Монда урман һәм нинди матур иттереп каен агачлары да үсә.

Кырадуган авылы инде монда безнең якын гына Арбаш, монысы Кырадуган. Шушы ике авылны бер итеп, менә монда инде минем энекәшем тора. Рафил абый, ничек э, тормышлар авылда?
Иренмәгән кешегә бик әйбәт. Менә хәзер үзегез күрәсез, менә хәзер кереп карыйбыз, ничек дип яшәп ятканны. Күрсәтәм хәзер.
Аллаһка шөкер, Аллаһның инде бөтен җире булган.
Аба, бу атлар сезнекеме, Рафил абый? Е, Авылда атлар асырарга буламы? Асырасаң, берәүләргә каршы килми инде, асыра, ирмичә асырарга кирәк. Хөрмәтле дуслар, карагыз әле, Карадуган авылында атлар асырыйлар. Рафил абый, атларга кайчан мәхәббәт туды сездә? Эй, кайчан инде күптән инде, күптән. Элек менә чабыш атлары иде, хәзер менә простой атларга күчтек. Атлар Малайы чаптырып. беренче урын алып йөргән кеше ана.
Е, Балтач малай- районында. Малай кечкенә вакытта тоттык инде чабыш атлары. Малай йөрде инде чабышларга. Авылда ат тоту җиңелме, авырмы?
Бик җиңел эш дип әйтмим. Әле атларда сыерлар бар, ә тагын бер 5-6 үгезләр бар. Ничә?
Чоп бугай үгезләре. Шәүгән түгәннәр, бишәүме, ничәсеннәр. Бар әле кечкенәләре дә, дәүләре дә. Менә таңга өчне алып кайт, өч, өч сыер алып кайтырга тиеш алар өчә вакытлары килеп җитә. Әйтегез әле, элек бит авыл, э, гомумән, татар авыллары атлар белән дан тота иде. Бөтен нәрсәләр дә атлар белән эшләнәдер. Ә хәзер атлардан арыналар. Фермада бит инде бөтен эшне ат эшли тора аны. Хәзер инде техник эшли. Шуңа күрә атларга атларга ни хөрмәт дигән бия, аларга бит. Исемнәре бармы атларыгызның? О, моны буталып бетәсең. Хәзер иткән саен исемнәре белән. Ие.
Усал түгелләрме? Я.
Сабантуйлар килеп үзләре. Ә сабантуйларда атлар белән э, катнашасызмы? Сабантуйларга чакыралармы сезне? Ну, менә элек мин чабыш атлары йөргән, э, чабыш атлары тоткан вакытта постоянно шул сабантуйда чабыта әле инде. Әйткәнемчә, атларны бит менә хәзер техникалар алмаштырып бетердем. Менә хәзер тракторда инде бөтен менә тракторлар эшли. Ат эшләгән эшне хәзер

Сез бит инде кул белән саумыйсыздыр шулай. Юк инде аппарат дигән аппарат, аппарат хәзер хәзер кул белән сау бит инде. Алайса сауганда төшергә мөмкинме? Күрәсе килә процессны.
Ә кичкесен, кичке савымга чыгып керәбез. Апаларыгыз булышамы?
Булса булса, печән җыйган вакытта, печән иясе булса, Салам ясы булса, зиясы булса, чаласы булса. Кадасы булса, сыйсы булса. Күрәм мәчеләрдә сезнең күп мәчедә яратасызмы әле? Мәчегә бер исемдә китми, ә, исем китми дигән теге. Булганны 5-6 пси менә монда кайвата 10 да җыела шунда псигә ни хөрмәтем зур. Күшеккә генә яратмыйм, этне генә.
Күрәсезме, ничә гармун монда тальян да бар. Рафил абый, монда ничә гармун? Күбәле, өчтә дә бар әле. Гармуннар күп. Саны кем җәләрен шунда, саны белгән кеше юк. Ә иң яраткан кайсысы? Мин менә бөтенесе дә яраткан инде. Бөтенесе яраткан гармуннар да шунда. Барсында да уйныйм. Э, барсында да шулай зәк уйнаштыргалай инде.
Ә сез кайчаннан бирле гармунда инде уйныйсыз? Кечкенәдән мәктәпкә кергәнче инде мин гармунда уйный башлаганым инде. Әзә кыскырта башлаган инде ул вакытта. Шул кыскырта башлаганнан соң гына әби абыйга гармунна кайтып биреп, мин дә шул гармунда качапса өйрәнеп, гармунда хайран гына көйләр чыгара башладым инде. Менә шуннан бирле, шул 5-6 яшьтән бирле шул гармун уйнап йөрибез инде шунда җайлап. Рафил абый, белүемчә, сез ишле гаиләдә туып үскән, шулаймы? Ие, без алты бала. Өч кыз, өч малай, менә иң ул апай мысы, Райхан апай менә. Сезгә ничә яшь? Мин яшь әле, 18-дә генә.
Рафил апа, шунда уңган булган ират ялгыз бит озак яшәми инде, шулай бит? Сез үзегез бу э, йортта кемләй гомер кичерәсез? Мин монда малай белән генә яшим. Менә, әгәр дә минем каналны караучы чибәр ханымнар сезгә кайтабыз дисәләр, нишлисез? Ой, хәер, кайтмаслар ала. Алып кайт, алып кайт, сән дә кайтмаслар. Менә, хөрмәтле тыңлаучыларым, сезгә менә дигән кияү күрдем. Әйдәгез, уйнап күрсәтегез әле, Рафил абый. Хөрмәтле тыңлаучылары, менә авылларда нинди уңган булган буйдак ир егетләр яши, ә? Менә Рәфил абый дип әйтик. Рәфил абый үз куллары белән эшләгән йорт бу. Киленнәр, Казанда, шәһәрләрдә ятмагыз. Менә шушындый шәп җегетләрне эзләгез. Рәфил абый, моны үз кулыгыз белән эшләдегезме? Иә. Субханалла, машалла, бигерәк зур. Монда бит клуб итәргә була бу йортны. Мына утына хәл үзем керттем, менә өйләренә хәл. Үз куллар белән эшләгән нәрсәләр.

Рафиль абый, сез нәрсә пешерәсез хәзер? Менә кунакларыма биш бармак пешереп ашатам алайса. Биш бармак пешереп ашатып ашатып җибәрим әле. Ә сез пешерергә яратасызмы? Аллага шөкер, кулдан килә, кешегә зарланган юк. Иң яратканыгыз э, нинди ризык?
Үзем нәрсә пешерәм, бөтенсен яратып ашыйм мин. И нәрсә ашыйсым килә, шуны бөтенсен дә пешерәм. Сез бит әле компотлар да ясыйсыз шулай, ма? Бөтенсен дә ясыйбыз.
Сакка хәл пешерәм, ипигә хәл пешерәм мин үзем. Ә булачак хатыныгыз э, нинди сыйфатларга ия булырга тиеш дип уйлыйсыз? О, бер ялкау килеп эләксә, Аллаһ сакласын, куркам. Ялкау кирәкмиме? Ялкау кирәкми.
И пешене аңлый белә торган кеше кирәк. Кешене менә начар вакытта гына түгел, авыр вакытта түгел, любой вакытта кешене аңлап, хәленә керә торган кеше кирәк. Әмма сез үзегезнең хатыныгызга нәрсә бирә аласыз? Ә нәрсә кирәк икән? Күңелен күрәчәксез муса? Әле Аллага. Әгәр үзе кеше булса мәлим. Әле Аллага шөкер, әле күңел күрә торган вакыт әле ул, бик дигән ни түгел, начар вакыт түгел. Була әле үзе күңелләрен күреп. Юк, чәчәкләр бүләк итәчәксезме? Туннар бүләк итәчәксезме? О, алдан теге чәчәк бирәм, тун бирәм дип андый кирәк түгел. Үзе киенеп килсен. Туннарын диләрен, чәчәкләрен. Ну, чәчәк бирергә була инде. Бакча тулы чәчәкме? Ие, яз көннәрендә бит инде бирәк матур була, менә сирень чәчәкләре. Ә үзегез күчеп кит- китә алыр идегезме? Менә бәлки берәр зо- ханым Әйтә, Рафиль, күчеп, кил, мин авылда яши алмыйм дисә.
Уйлап карарга кирәк диген. Э, подумать надо инде. Теге Асла бит инде менә син миннән сорыйсың, нәрсә бүләк итәр идең дип. Ә мин аңа күчеп кисәм, ул миңа нәрсә бүләк итәр икән соңда.
Шаяру булды инде ул. Әйбәт сез, Рафил абый, әйбәт. Бәхетегез булсын сезнең. Әйбәт хатын килеп эләксен. Тәмле булырга шаганна. Умар яш. Тәмлегә шаган менә ха әзер биш бармак. Ха алар са. Аны алабыз. Менә тавык ите. Тавык итенә. Тавык итенә салабыз. Тавык итеннән бу. Тавык итеннән бик тәмле була. Ә бу сарык итеннән иттән ясыйлар, но ит тавык итенә җитми инде. Тавык ите. Аны теге үзбәкләр, казаклар ниләр? Сарык итеннән дә күбрәк әсиләр. Ну, тавык ите, тавык ите инде. Менә мин сыер савырга чыга. Урамда салкын, шуңа күрә җылы киенергә кирәк. Матурмы? Менә аягыма кидем. Без сет савырга чыктык. Тибенмиләрме? Миңа тип. Менә сөт савабыз. Менә тавыш ишетелә. Сөт чыгар. Бер сыердан күпме чыгар? Сөт.
Кәбесәне кемдер ничек булса. Ә менә яңа сауган сөтне иртә белән килеп алалармы?
Юмма кис, менә кистән, ә иртән Иртән салам, сутка бер, бер көннекен бирәм инде менә, бер көннекен. Ничә сум чыга? Хәзер вакытта 23 сум булган инде. Җәй көне инде арзанга төшә, 19 сумга да тула. Арзан инде, арзан җәй көне арзан. Хәзер әзә күтәрелде, ну менә. Ни бит сыерлар хәзер ял итә. А бу сыерыгызның бозавы бар ахыры. Эш бу сыер, бу сыерда дикрит ялында минем Менә бу ике сыерым декрет ялында әле пока. Әле сезнең әле акушер да буласыгыз бар. Ие, ие, әле менә куркып торам инде аларны, шуларны исән сау бозаулауга, аннан соң гына уф дип әйтәсең. Бүгенге көндә әле ике сыер гына калды инде савып торасың. Өч сыер декрет ялында. Декрет бәбәгә кайтасың бар алла бирсә. Эй, алла бирсен, игезәкләр булсын. Алла бирсә, исән сау берсе булсын, дөв булсын, таза булсын. Җитә, берәү дә гел.
Видеога төшергә яратучы сыерлар Рафил абыйда. Менә берсеннән берсенне узып кинога төшәләр. Шулаймы? Яратасызмы? Шулай инде кызлар булгач ничек яратмасыннар, әйме? Яратмыйсыңмыни?

Сизәләр беләләр. Сыерлар бар.
Дусларыгыз сөт көтә. Рафил абый. Менә чиста натураль сөт. Чын сөт бу.

Менә песиләргә сөт. Рәхәтләнеп эчәләр. Сөт кенә эчеп торалармы әллә бу мәчеләр? Тычкан тотмыйлармы? Тычкан юк миндә. Ярыша, ярыша сөт эчәләр. Безнең әни инде ул тоже бик матур җырчы иде инде ул. Ярата инде.

Внуклар санашу алар инде. Ничек матур итте, мәктәп балалар булар. Ник сез шумисыз соң чананы? Без шудык инде, ха, балаларга бирдек. Ә, балаларга ма ничек рәт хәзер? Башта үзебез шуып карадык. Мин аннан куркам, хәзер. Мин дә куркам.
Исемең ничек? Изиде.
Резеда, курыкмый соңа шундый текә таудан шуарга?
Юк. Битең бөтенләй бозда тулган, кызарып. Туңып бетәсең бит, туңдыңмы әллә? Юк. Ничә тапкыр төштең? Таудан. Санамыйсыңмы? Куркыныч түгелме соң шундый теккә тауда төшергә? Йо, бик күңелле.
Яшь вакытта күп шуаны инде. Хөрмәтле дуслар, менә мин дә тау шуарга булдым.

Кыймакларыгыз тәмле күренә. Балалар өчен яңа ел кыймагымы бу? Кара, беренче күрәм. Бу мичтә пешерелгән кыймак буламы? Почти. Табигатьтә, табигатьтә пешкән. Сез үзегез шушы авылдамы? Кайсы авылдан сез? Әйе, шушы авылдан.
Балаларыгыз белән килегез шулаймы? Әйе, әйе. Әле бу беренче табак кыймагымы? Әйе. Давай.

Аптырап ятаңсы шушына кайтсын. Бәкегә чумып.
Сез мунча керергә килдегезме, коймак ашаргамы? Коймак. Коймак ашарга килгәннәр. Чана суырга, тауга. Менә нинди шәп кешеләр белән таныштым бүген. Менә монда килегез яшәргә, дуслар. Әйтегез әле, ике авыл бергә янәшә яшиләр. Шулай бит Карадуган белән. Авыллар ташып беткән, бик күңелле, бик дус.

Җәй көне килегез монда. Авыл кыймагын. Җиләк җыярга килегез. Менә беренче үзем авыз итәм. Хөрмәтле дуслар, мин бүген Балтач районында Арбаш Карадуган халкы бүген рәхәтләнеп чана шуа һәм тәмләп коймак белән чәй эчә. Менә сезнең, менә коймак, менә балалар. Ялларың шулайрак уза, менә чәйләр эчеп, коймаклар ашап, рәхәтләнеп ял итеп йөрим. Ә кайда сезнең бәкемдә? Бәкебез менә монда да күрсәтәм. Откандыр әлбәттә. Кайнар коймак. Кайнар чәй һәм менә дигән компания, шулаймы? Әйе, әйе. Менә бәкеләре. Менә шулай иттереп мунча кереп, бәкедә су коеналар. Күрәсең, бәке. Ә елга ничек дип атала? А? Елга. Елга, елга. Бу бит инде елга суы, шулай бит? Әйе, менә.
Сушма елгасымы? Юк.
Просто бу авылның елгасы инде шунда, белмим инде. Монда төшеп мут тутыралар да, куйналар шунда. Кыш көннәрендә табигатькә чыгыгыз. Шулай кайна коймаклар белән чәй ичегез, дуслар. Чана шуыгыз.
Чәйләрегез тәмле булсын. Рәхмәт, шундый тәмле чәйегез. Алып, алып, алып, алып, алып. Дөресен әйткәндә, бу авыл миңа бик ошады. Мин монда яшәргә кайтам. Алла бирсә. Без Алда көтәбез. блогер булып эшләрмен. Менә Карадуган авылы яшьләре җыелган хоккей уйныйлар бугай. Әйдәгез карыйк әле. Монда уйныйлар хезмәт призының э, беренче көне Карадуган командасы гомер-гомергә чемпион булган һәм Исмәил командасы. Авыллар, авыллар белән Авыллар уйный. менә карагыз шундый матур хоккей. Ә ничә яшьтәгеләр?
Бу олы яшьтәгеләр инде. 18 плюс.
Ничек җиңә, кемнәр җиңә? Пока исәп бер-бер.
Бер-бер.
Бик каты.
Ә бу һәр елда шулай оештырылып Һәр киләме? елны, һәр елны.
Ә җиңүчеләргә нинди призлар бирелә? О, монда бик күп күләмдә акчалата бүләкләр. Субханалла, машалла. Бу спортсменнармы?
Булар бар монда спортсмен булмаганнар да, спортсменнар да. Кайсы командада? Карадуган авылы җегете. Ә ничә командада кеше уйный? Безнең команда. Әйе. 20. А, 20 җегет.
Кайсы газеттан? Мин YouTube канал. Фагиля Шакирова. Яхшы.

Җиңүгә өмет бармы?
Конечно. Кайша армында. Карадуган авылының үзәге бу. Чын район үзәге кебек үзе.
Тормыш авыр дип зарланалар, эш юк дип зарланалар. Аллага шөкер, эшебез дә бар, җырны да яратабыз. Ризыгыз да бар. Җырлап биеп яшәргә кирәк.
Эшләгәч, ризыгыбыз да бар, тамагыбыз да тук, өстебез дә бөтен. Иренмәсә кирәк. Эшләргә кирәк и шуның өстенә җырлап биеп яшәргә кирәк.